L-istorja li se naqra llum mill-ktieb Fil-Gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri jisimha San Paċik it-Traditur. Il-ħajja ta' San Paċik kienet dik li rriduh jgħix in-nies tar-raħal. Malli r-raħlin intebħu li kien mar il-ġenna għaliex kien ruħ tajba, marru bi ħġarhom għand il-kappillan u qalulu, Nagħmlu statwa tiegħu u nqegħduha fuq pedistall, u nagħmlu bradella wkoll. Nibnulu niċċa, nindurawielu u nqegħduh fiha. u nagħmlulu x-xemgħa u l-fjuri quddiemu, u nitolbu l-grazzji u jaqlagħhomlna. Kemm għandkom ħsibijiet qaddisa? qalilhom il-kappillan. U hekk ġara fi żmien qasir. Saret fiera, imbagħad ġabra bieb bieb u lotterija. Il-flus inġabru f'radda ta' salib L-istatwa saret, u n-niċċa wkoll, u din kienet, issa, il-ħajja ġdida ta' San Paċik. San Paċik, eħlisni mill-ġirien! San Paċik, oħroġni minn das-saram! San Paċik, rebbaħni l-lotterija! San Paċik, sib li jimpieka t-tifel! kienu jitolbuh ir-raħlin. U San Paċik, b'sabar ta' Ġob, kien jisma' u jara kollox bla ma jitniffes. Għadda ż-żmien, u lil San Paċik bdiet issirlu festa kbira wkoll, darba fis-sena. Ftit jiem qabel il-jum mistenni, Kienu joħorġuh min-niċċa u jqiegħduh fin-nofs tal-knisja għall-qima ta' kulħadd. Kienu jgħabbuh antar deheb u fided u djamanti u tgħidx kemm kien ikun sabiħ. Issa San Paċik f'ħajtu qatt ma ra dal-ġid kollu u kien mexa wara l-Mulej u tgħallem jistmerr id-dinja. Fil-fatt, għalhekk kienu għamluh qaddis. Ma setax jifhem x'kien qiegħed jiġri. Mar il-ġenna għaliex kien fqir, u issa qiegħed jgħum fil-lussu. Ara daqsxejn kemm qiegħed tajjeb jien, min jaf jarani, qal bejnu u bejn ruħu San Paċik. Huma u joħorġuni min-niċċa, għal daqsxejn ma qalbuniex għal isfel. Taw diskors f'dari u ieħor fi spalti. Imbagħad għal daqsxejn ma ħabbtulix rasi mas-saqaf. Kien se jaqbadni l-mejd b'dak iċ-ċaqliq koff kollu. Kieku ma kontx qaddis kont nar ma kellimhom kif jixirqilhom. U dal-ħafna wdieb u fided u djamanti xi rridhom? Dawn biex jitilfuli ruħi qegħdin jagħmlu. Ara kieku jarani l-Mulej xi jgħidli. Malli kien jara li n-nies m'humiex iħarsu lejh, kien iħarsilhom bl-ikrah u jgħajjibhom. Wara ġimgħa sħiħa f'nofs il-knisja, b'ringieli twal ta' xemgħa jdaħħnu u bi ġnien sħiħ ta' bukketti fjuri quddiemu, San Paċik wasal fuqu il-ħin tal-purċissjoni. Hmm, Għannaraw kif ini ġejja l-bicċa għal minn taħt l-ilsin. Ej li ġimma nibla tħaħen ta' xema u dil-fwiħa kollha tal-war sturditni. U dawn id-dwal qawwija kollha fuqi qabduni u ġeħ ta' ras. Dawn in-nies minn għalihom li jien kuntent. Jħassra, jien dejjem ħabbejt il-kwiet u s-satra, qatt ma kont inħobb nider u ningħata attenzjoni. Issa kif kelli nispiċċa nirreċta dil-parti kollha quddiem kulħadd? San Paċikk intebaħ li kienu ġejjin biex jibdew iġorruh u joħorġuh minn fuq il-bradella u jdawruh mat-toroq tar-raħal. Tużżana rġiel godlin lebsin libsa bajda ta' fratelli ċaqalquh bi skoss kbir minn fuq il-bradella. L-irġiel bdew jgħajtu u jiftiehmu bejniethom biex iħarrkuh f'daqqa. Imbagħad hu ħass ruħu qiegħed jinqata' fuq l-ispallejn u jintrefa' biż-żegliga. Żegliga 'l hemm u żegliga 'l hawn imbagħad tidwira tond biex jiġi wiċċu dritt lejn il-bieb il-kbir tal-knisja u bdiet il-purċissjoni. Kulħadd iħares lejh u jgħajjat, Viva Paċikku tagħna! Viva Paċikku tagħna! Ara naqra x'kunfidenza għandhom miegħi. U la titlu u lanqas xejn. Dik din li jsejħuli Paċikku darrielhom il-kappillan. Forsi biex ma jistħux minni żejjed. Gedwet il-qaddis waqt li kien wasal biex jgħaddi minn taħt il-ħnejja tal-bieb il-kbir tal-knisja u jsib ruħu fil-misraħ. Attenti għal rasu l-aħwa! Baxxu! Baxxu! għajjat xi ħadd. Ir-reffiegħa baxxew l-istatwa u San Paċik ħa skoss ieħor f'daru. Imbagħad reġgħu għollewh u qabdu ż-żegliga ta' qabel. Alla jibgħatili tajba, qal il-qaddis malli sab ruħu quddiem il-misraħ kbir mimli bħall-bajda bin-nies. Uċuħ iħarsu ċassi lejh. Uħud mitlufa minn sensihom jgħajtulu b'ismu u jfaħħruh kemm jifilħu. Oħrajn ixejru l-imkatar jċappċpu. Ġuvintur u xebbiet, subien u bniet, nisa u rġiel ta' kull għomor, ilkoll mitlufa minn sensihom, iħarsu lejh u jifirħu bih. Kemm jiffansjawni! qal. U m'hemmx irġiel u nisa? Kollha jarawni ħelu? Ma nafx raw li ħasra? Min kellu jgħidli li wara li għaddejt ħajja ta' tallab moħbi kelli nsib dan kollu? Aħjar kif kont milli hawn fuq għal wiri ta' kulħadd? Ir-reffija waqfuh taħt il-portiku sakemm xi ħadd għamel sinjal lin-nies li kien hemm fuq il-kampnari u fuq is-saqaf tal-knisja. Ħin bla waqt bdew idoqqu l-qniepen kollha flimkien, u bil-qawwa, u bdiet muskitterija li ttarrax. Fuq il-planċier is-surmast tal-banda ta sinjal lill-mużiċisti u l-banda bdiet iddoqq b'kemm kellha saħħa. Madonna tal-Ħniena! Xi storbju, x'waħda din! gengem San Paċikku. U kif se nisseporti dawn l-ħsejjes kollha sa ma jerġgħu jdaħħluni lura llejla? Qatt ma kont nagħmilhom storbjużi daqshekk dawn in-nies. U x'esaġerazzjoni! Mal-ewwel noti tal-banda, in-nies bdew ikantaw l-innu magħha. Min jgħaġġel, min bil-mod, u kulħadd jgħajjat kemm jiflaħ. Iċ-ċapċip beda jitqawwa waqt li l-isparar ma qatax għal waqt wieħed. Il-kbir kien għadu ġej. Raġel ieħor għamel sinjal lil xi nies fuq is-saqaf tal-knisja u minnufih bdiet nieżla xita tqila ta' karti ta' kull lewn. Karti twal u karti qsar, karti ħoxnin u karti rqaq, karti fuq karti, Sakemm in-nies kollha mtlew karti. Karti fuq l-irjus, karti fuq l-ispallejn, karti fl-għajnejn, karti kullimkien. Mazzez kbar ta' karti kienu mmirati dritt għal fuq il-qaddis. Qajma rasi! Madonna tal-Ħniena! Dawn x'qed itihom? Dan mod kif jifirħu bija? ipprotesta waħdu San Paċikku. Mazz karti ġie fuq rasu. u għattielu wiċċu kollu, u għal waqt wieħed ma seta' jara xejn. Kif kien b'wiċċu mgħotti, San Paċikku beda jgħajjeb lin-nies kemm jiflaħ. Neħħu romlu minn fuq wiċċu! għajjat xi ħadd mill-folla, u raġel tela' malajr fuq il-pedistall u qalagħlu l-karti, u n-nies infexxu f'ċapċipa kbira oħra. Il-karti u l-misketterija fl-aħħar waqfu. Ir-reffiegħa reġgħu daħlu taħt l-istatwa. In-nies tal-forċina resqu fuq il-ġenb, u l-purċissjoni reġgħet bdiet titħarrek kemm kemm. Ċaqliq għal hemm, ċaqliq għal hawn, pass 'il quddiem u tnejn 'la ġenba, u l-purċissjoni timxi. Kull nofs kantuniera wieħed mir-reffiegħa kien jgħajjat Oj! u kulħadd b'serjetà li ma bħalha kien jieqaf. Skoss ieħor, u San Paċik kien isib ruħu jistrieħ fuq il-forċini. Issa s-sinsla ta' daru bdiet tuġgħu sew.